Оҕо көмүскэлин күнүгэр аналлаах биэрибит салҕаны уонна биһиги кэлэн олорорбут Анжела Борисоваҕа дорҕолоон дьылта бастатан туран бүгүҥҥү бырааһынньыгынан оҕо көмүскэлин күнүнэн этиилэрсиҥҥэ эҕэрдэлиибит баҕарабыт туох баар үтүөнү кэрэни Анжела дьэ кэпсэтиибитин саҕалыыбыт хаас кылааһы бүтэттик эттиһи бүтэттин быйылгы үөрэх дьыла дьахайдах ааста да үчүгэй
Тедишепер арханыгаса, дистанционно үөрэхтээн. Оскуолаҕа аттан хаамай сүллүүр предметтарын, ханнык предметтэрэ ордороҕунуй, умсуҥуйан дьарыктанаҕын? Русский, язык, английский язык, онно биология. Эн үөрэх эйгэтигэр үөрэххэ ситиһиилэрин туһунан кылгастык кэпсиэтэһин буолла. Мен английский языкка олимпиадалары кыттаччым. Спорт өттүнэн гимнастикаҕа шахматка английский язык ахитааларга улуус улуус үрдүнэн Россия үрдүнэн уонна международнай клуб марсаптары кытта мин английский тылын клубунай этих хымааровын билиҥҥи бэлэми алгыстаан ыллаахабытын. дьэ сөбүлүүр дьарыккар киириэххэ тугунан умсугуйан туран дьарыктанаҕын шахматынан шахматынан шахматка туох ситиһиилэрдээххин олуска меслээчим бастакы эмиэс олбутун ээ сөп
ким уһуйары ким үөрэтэрий николай исаевич слайчин николай исаевич шахмат көрүҥэ бу спорт көрүҥэ буоллаҕа дии төһө ыараханый
Ыараханна сытан олорохана да өр толкуйдууна саамай толкуйдааҕына буоллаҕа дии уонна дьэ үөрэххэ үгүс ситиһиилэрдээххин туйгуну үөрэхтээххин холобура бу туйгуннук үөрэнэргэ оҕо тугу гыныахтааҕай
дьаҕалы саҥарыахтаах ыччалар чэдик истиэхтээх онно Бээтин миэжэтир дьарыктанахтаах.
Оннук баа буоллаҕа дии. Оччоҕуна отун дьарыктан умсугуйан туран дьарыктанахха киһи үгүһэ Эн сарыл диэн саха фильм киинэтигэр уһуллан турардааххын. Ону санаан ахтанаахыахха хас сылаахха этэй? Иккитинчи унаҕаска. Иккитинчи унаҕаска. Киинэҕэ хайдах табыл эйигин талан ылбытар? оскуола кэлэн кастинг ыыппыттара онно вопрос яны ыыппыттара онно эппиттэрэ толорбутум ити хас оҕоттон талбыттарай хас оҕо кыттыбытай кастинг Мутаа мастан класспытын бартан арыттар эһэт. Анна соҕур баракер. Ону барыларын ыйтан баран. Ээ, хин балайда ол кыттыбыт эбитчи. Киинэҕэ уһуллар дьа хайдаҕа бити. Төһө уустугуй, сөбүлээтиҥ дуу, ол туһунан. Сөбүлээтим.

Туора тылларбытын ыллартаачылар. Уларыы барбатылар. Туох чисто с Маринын барар дуу эбитэр қайтақтара Ал олохпутун иннинэ туба харабытын этеллер, туга беренилер бертилер.
Премьерата болан аспыта ди. Оны төһө долгутулаҕыты. Бэйэм Маннык бэйэң маннык санааҕар қайдах ощущения твои? М, дьэ дьэ Мгм. сыккырым Мгм. Аны туран били куоракка игин э, кинотеатр ыттар улахан баҕайы постар ыйанан турбута дии Мгм. плакатка тindi аһын ийэн ийин көрдөххө э, үчүгэй баар буола да санаабар Мгм. м оттон арай холобура кэлиҥҥи кэмҥэ бу инники э, инники олоххо это маннык кэлин Арай инник эмиэ этии киирдин киинэҕэ мундар уһуллуом этилэр. Уһуллуом этилэр. Эйигин күөх экранынан көрөн олорор оҕолорго тугу баҕарыҥ этэй? Баҕарым ити доруобуйаны үөрэхтэригэр дьиэ булунар онно дьолу сургунар.
Махтал булунан дьикэ.